Kapitlu 6 Logħob u mogħdija taż-żmien Min qed jaqra jista' jieħu l-impressjoni li aħna t-tfal fil-gwerra ma konniex ngħixu ħajja normali. Nista' niżgurakom li minkejja dak kollu li kien qed jiġri madwarna, qatt ma nsejna li konna tfal. U meta ma kienx ikun hemm ħbit mill-ajru, għemilna kien kollu tat-tfal. Niġru, naqbżu, nilagħbu bħallikieku ma kien qed jiġri xejn. M'hemmx għalfejn ngħid li ġugarelli konna nsejna x'inhuma. Ma niftakarx oġġett wieħed biss tal-logħob. Lanqas ballun taċ-ċraret ma kellna. Għalhekk konna, irridu ma rridux, nilagħbu tas-suldati. Arana norbtu żewġ lanet tal-bully beef bl-ispak, waħda fuq kull naħa ta' żaqqna, Bħalma s-suldati kien ikollhom il-bwiet fejn iżommu il-balal tal-azzarini u b'biċċa lasta jew ħatar flok xkubetta konna noqogħdu nagħmlu d-drill. Stand at ease! Istrieħu. Attention! Dritti. Present arms! Azzarin quddiem. Slow palms! Azzarini fuq l-ispalla. Quick march! Għaġġlu, immarċjaw. Dismiss! Itilqu, morru. Dawn kienu l-ordnijiet li konna nisimgħu kuljum waqt li nħarsu mimlija ammirazzjoni lejn is-suldati fil-ħin tat-taħriġ, li għalihom żgur ma kien xi logħba. Wieħed mill-karatteristiċi tal-Ingliżi hu li jwaqqgħu l-aktar affarijiet serji għaż-żufjett. Aħna l-Maltin, fil-gwerra, itteħidna mingħandhom u konna ħriġna għadd ta' tqabbiliet li kienu jitkantaw fuq għanjiet popolari. Waħda minn dawn l-għanjiet kienet Lili Marleen, kanzunetta Ġermaniża li l-Ingliżi kienu għamlu tagħhom, bi kliem naturalment jaqbel.

Għanja popolari oħra, did-darba titkanta fuq mużika ta' kanzunetta Ingliża, hija din li ġejja. Kelli dgħajsa illi biha kont nistat, ġiet il-lieva u ġabruni għal suldat. Minn sinjur ġabuni fqir kelli nuża l-azzarin singing aj aj juppi juppi aj. Kont qed nilbes il-piġama daqq errejt, Jien tlaqt niġri sitta sitta fuq il-bejt Dawwart wiċċi ma nafx rajt Rajt id-dija tas-searchlight Singing aj aj juppi juppi aj Ħallina nkantaw u nilagħbu Minbarra tas-suldati konna nilagħbu logħob ieħor Għalkemm il-bandli kien għad baqagħlhom biex jidħlu Aqta' dawk tal-Furjana li niftakarhom minn tfuliti, il-gwerra kienet tipprovdilna xi ħaġa tixbahom, iż-żurżieqa ta' fuq il-bokka tax-xelter. Konna nqattgħu sigħat sħaħ niżżerżqu fuq is-saqaf tal-bokki li kienu tal-konkos, għalkemm xi wħud minn dawn is-soqfa kienu għamlulhom bħal balal tal-konkos ukoll biex ma nkunux nistgħu niżżerżqu. Coz dawn il-kbar kollox jagħtihom fastidju. Logħba oħra popolari fostna kienet il-ħarba. Naturalment, aħna konna mmorru nistaħbew fix-xelter, li minkejja d-dlam li kien fihom konna nafuhom xiber b'xiber. Biss miskin hu mil kien ikun l-qattus għax kien jaqla' f'wiedu jfittex. F'pajjiż bħalma hu l-Gudja, imdawwar bil-kampanja, aħna tfal ma konniex noqsu li nqattgħu ħafna mill-ħin tagħna fir-raba'. Għadni s'issa nħoss il-ferħ meta niftakar dakinhar li mort nonsob ma' ħabibi u missieru. Il-pjaċir li ħassejt meta rajt ix-xbieki jaqilbu u taħthom jaħfnu għadd ta' għasafar. Għadni nħossu, ukoll, jekk illum jien kontra l-qbid tal-għasafar li ma joqogħdux fil-gaġeġ. L-istess meta morna nogħżbu bit-trabokk għal Peter Ross, drawwa oħra li nixtieq nara tinqata' darba għal dejjem. U xi ngħidu meta ħabibi ħadni ma' nannuh għall-kaċċa u rnexxielu jwaqqa' seqer. Il-bqija kienet esperjenza oħra ġdida għalija u l-kutru mbajsi, il-qbiż, il-ġiri li għamilt fl-għaxijiet sajfin fuq it-tiben żgur li tawni sodisfazzjon daqs kemm jagħtu l-bandli, iż-żrieżaq u l-inġenji l-oħra li wieħed isib fil-playing fields jew fil-Luna Park. Kont ngħir għal sħabi t-tfal tal-bdiewa narahom jiġru ħafjin fuq iz-zkuk tas-silla wara l-ħsad. Jien lanqas biż-żarbun ma kont kapaċi nimxi fuqhom, aħseb u ara ħafi. Iżda biż-żmien kollox jindara u meta ġejna biex nitilqu mill-Gudja, kont inħabbata mal-aqwa wieħed li kellna għall-ġiri fl-għelieqi bit-skuku mhux. Passatemp ieħor mhux komuni kien dak li nippruvaw inwaqqgħu xi ħuttaf bil-qasab. Għal dħul is-sajf, Qtajja ta' ħut taf kien jersaq lejn il-misraħ, kif konna nsejħulha l-pjazza ta' quddiem il-knisja, u bħallikieku hu mħajjar mid-dive bombers Ġermaniżi li kienu jattakkaw fil-baxx ħafna, dan il-ħut taf kien jinżel b'ħeffa kbira, żaqqu kważi tħokk mal-art, u bl-istess ħeffa kien jerġa' jitla'. U aħna bil-qasab twal f'idejna, l-istess bħall-kanuni li kienu jħarsu 'l Malta, konna nippruvaw nolqtu u waqqgħu xi ftit minnhom. Ma niftakarx kemm irnexxielna, iżda kieku l-mira tal-kanuni kienet tajba daqs kemm kienet tagħna, kieku l-ajruplani Ġermaniżi kien ikollhom l-isbaħ xelata fil-gwerra. Saħna oħra fil-gwerra kienet għal oġġetti magħmulin mill-majka, dak il-materjal li minnu kienu jagħmlu t-twieqi tal-ajruplani flok ħġieġ. Kull min kien ikollu biċċa majka arah jagħmillek salib, ċurkett jew xi farfett, iżda l-aktar li konna nagħmlu kienu ċrieket. Il-majka konna nġibuha mill-ajruplani mġarrfa kemm tagħna kif ukoll tagħhom. Arana meta jaqa' xi ajruplan, kulħadd sejjer biex iġib xi tifkira, bħal ngħidu aħna xi biċċa aluminju jew xi biċċa kanvas, iżda l-aktar li konna nfittxu kienet il-majka. Dil-kilba għall-majka għal daqsxejn ma switlix ħajti. Jien, ħija u Ġużi, il-ħabib li konna qbadna hekk kif wasalna l-Gudja, konna bdejna nagħmlu ċrieket tal-majka u nbigħuhom sold jew soltu nofs il-wieħed. Il-kelma malajr ġriet u ħafna tfal sempliċement bniet kienu ġejjin u sejrin għandna jixtru ċrieket. U l-karus, bott tal-ħalib imtaqqab, beda jimtela ġmielu. Iżda f'daqqa waħda il-majka spiċċat u n-negozju waqaf, minn fejn konna ser inġibu ftit? L-ajruprani ma jqgħux ħdejk meta tridhom int. Ġużi u Ħija ġiethom idea brillanti. Għaliex ma mmorrux il-karwija fejn kien hemm l-ajruplani Ingliżi, nitilgħu fuq wieħed minnhom u nkissru xi wieħed mit-twieqi? Hekk għamilna. Armati b'xi għodda ħafifa, tlaqnielha lejn il-karwija li kienet biss ftit 'il barra mir-raħal. Mingħajr tbatija ta' xejn, tlajna fuq ajruplan u bdejna nkissru. Illum nibqa' mnixxef meta niftakar kif dawn l-ajruplani ma kinux mgħassa u min ried jagħmel sabutaġġ seta' jagħmlu mingħajr tfixkil ta' xejn. Ftit wara li bdejna nkissru t-twieqi, jien dort lejn ħija u Ġużi u għedtilhom, Smajt is-sirena! Ħija, li bħal Ġużi kellu kuraġġ ta' sur u li miegħu jien kelli l-fama ta' beżżieħ, qalli mgħaddab, Xi smajt? Jien ma smajt xejn. Jien għedtlek biex ma tiġix magħna għax int beżżiegħ. Jien, imgerrex imgerrex, għedtlu li la hu ma kien sema' xejn, stajna nibqgħu hemm inkissru. Iżda ħija ma riedx għax qal li issa kont webbiltu. U mgħaddab għall-aħħar qalilna biex nitilqu minn fuq l-ajruplan. U ma kontx smajt ħażin. Wara ftit li nżilna beda l-isparar tal-kanuni U f'qasir żmien, il-ħsejjes u t-tfaqqigħat tant kibru li kellna ninxteħtu għal tulna fl-art taħt ħajt tas-sejjieħ. Kien attakk aħrax fuq l-ajrudrom. Maħkumin mill-biża', bdejna ngħollu rasna ħalli naraw x'kien qed jiġri. Dak il-ħin nisimgħu tisfira qawwija u l-ajruplan li ftit minuti qabel aħna konna fuqu inkissru l-majka sar ħuġġieġa waħda. kienet laqtitu bomba. It-tlieta li konna ssummajna. Ma rridniex wisq biex nintebħu x'kien jiġri li kieku jien ma kontx beżżiegħi u smajt fil-bogħod 'il bogħod is-sirena twnewwaħ. U hemm jintemm Kapitlu Sitta.